Yoo yɛ ma obi bia akɔ aba ɛde ba yɛ 21st century fin campaign in west africa yes ti na obi a daa yɛyɛ no no yɛ obi a yɛsi roof right roof once ɛɛ ndɛ deɛ yɛkyerɛkyerɛ ahwɛfo ne yɛtiefo nyinaa ɛɛ yɛkyerɛkyerɛ obi biara ɛna nkyia kɛse san kɔma yɛwura ɔkan isaac boama yɛyɛ ceo Nanso baabi a ɔwɔ biara nkyɛ akɛseɛ nka ɔma no yes ɛnɛ OBI yɛasan aba yes customer bi na afrɛ sɛ yɛmɛhwɛ ne project ma no na wate yɛn nka no hu yɛn ntam a nka nkɔwie ne sei ɛna deɛ ɛbɛsi biara so yɛ saa abrabɔ no saa na ɛteɛ ɛma biribi ambu abam ɛna yɛaba na yɛpɛ sɛ yɛnsua adeɛ kakra ɛwɔ adwuma no ho Yes ɛsesɛ yɛ anyɛ sɛ bi a ɛyɛ yɛ dɛ sɛ obi a yɛ kɔtwa obi dan na so apa na daabi yɛ se wokɔto sɛ obi ka obi ho asɛm a wonya abɔtra tie nyansa wom na fa yes ɛno na bɛboa yɛ nyinaa wohwɛ adwuma yɛ dɛ ha yi a ɛyɛ dan yɛ abɔ so awie o a sɛbe wo nua nipa ɛte mu ɛna mframa anaasɛ kwan a engineers binom faa so ɛyɛɛyɛ ama no bɛwie sei So wate aseɛ? Ɛnam akadeɛ bi ne nneɛma bi a ɔsɛ wɔn hia because efiewura no tumi ma wɔn kɔtɔ product a yɛfrɛ no aluminium roofing sheet ebi nie ebi na ekuta mi no pure aluminium wei pure aluminium zero point four pure aluminium ɛna ekura mi no yes owie no ɛna engineers no. biribi nti mepɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔn din ɛna camera no so mpatsɔ hwɛ na nkɔ ɛɛ eh, wɔn signboard no so yes because yɛn hia sɛ yɛbɛ condemn yɛ obiara but yɛsua adeɛ saa saa na mɛka no yɛsua adeɛ wɔn bɔ ɔdan no so fine wɔn ayɛ adeɛ wɔn abɔ dan no so na mbom ɛkyɛ bi tɔ bi a wɔn yɛ yɛ yɛ na mpɛ sɛ yɛnsua adeɛ Yes ɛne sɛ ɔmo use product yɛfrɛ no aluminium. Po ne na ɛda ha no yɛwɔ greater Accra borɔ no a yɛfrɛ no Mamprobi nti obi a ɔni Mamprobi biara ni Mamprobi wohwɛ environment no a po no so naa na ɛda hɔ no yɛn nso na yɛgyina ha yi yes nti na ɛsɛ deserve sɛ ɛnyɛ slate na sɛ wɔsɛ wɔpɛ modern roofing sheet aba deɛ a ɛyɛ hundred percent sɛ wɔsɛ wɔn go for pure aluminium yes ɛne deɛ saa na ɛteɛ Bebree no ara nim saa, sɛ Alɔmi deɛ ɛnra ase, Alɔmi deɛ ɛnyɛ sei. But deɛ nti a mepɛ sɛ yɛsua adeɛ ne sɛ, sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ Alɔmi nra ase, fine, Alɔmi nra ase, na mmom fixings no a wɔde fixe aluminium wɔ coastal area no, ɛno so ɛ? Ase no nyinaa nie o. Nti hwɛ adeɛ, ɔuse pure aluminium na ɛde yɛ adwuma, but ɔuse fixings no akɔfa alozink. nti wohwɛ a wei alozin alozin nti deɛ nti a yɛyɛ video ni sɛ problem na aba na ha ne nyinaa tutu deɛ nti a problem na aba ne sɛ wohwɛ a fixings ne nyinaa raste fixings ne nyinaa raste ɛna ekura no fixings a yɛde yɛde fixe yɛ because o go for product yɛ fɛ no standing seam wobɛgyina na okuta machine no seam ano na ɔde sikirɛpene sɛ na ɔde kɛpene sɛ nti yɛ fɛ no standing seam saa. Nti clip no a ɛhyɛ mu no ɛna po no mframa nkyene no awrase clips no nyinaa nti ɛne sɛ awrase deɛ a na sɛ sheet no da so kɛkɛ biribi ankutam nti mframa bi fa ya no ne nyinaa tutu ebi na etu akɔtɔ obi fie wohwɛ a ɛyɛ na ɛda obi fie no wofin sheet wɔ ebio ɛna ɛda obi fie no kyɛ sɛ obi obi tene fie a nam abɔ sɛ wofin sheet na ɛyɛ ehim ozana wofin sheet ehim ozana adan a ofiri ne yɔnko dan so. ɛna ɔbɛdu ne fie nti yɛn pɛ saa problem bɛba no na yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ ne papa mu no kɔso adeɛ wei a ɛwɔ ha no a na ɛno na nka ɛkuta sheet wei mu no nka ade wei nso tumi yɛ pure aluminium yes sɛ ade wei tumi yɛ pure aluminium na there is no way sɛ ade wei bɛ raste ɛma ade wei ɛgya sheet wei mu because the moment wei bɛ raste na na wei bɛ condemn no sheet wei ɔyɛ nobody sheet ne dua no biribiara nso ne mu

So wate ase? Because ɔpo no, ano ɔden. Nti na yɛka kyerɛ mo sɛ, ma mo nyusu, ma mo nyusu, ma mo nyusu. Wopɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ po ano a, wode hu obi a ofi system, hu engineers, na frɛ engineers. Because yɛn na yɛwɔ akade ne nneɛma ne akwan a yɛbɛkyerɛw anaa yɛde bɛtoto a adwuma no afoa so mɛdwo, woda a wobɛda. Yes, woda a wobɛda because wei a abɛn ayɛ ka. Wahu, wonda ndwen, wonni sɛ wabɔ ɔda nso o, few years ɛna saa ɔhaw nyinaa dɛn aba, ɛdan wei ɔmo bɔɔ, ɔmo bɔɔ so nkyɛɛ yɛ, wohwɛ a fish ɛne nyinaa waa wohwɛ a wotum sɛ dan wei ma no years a waa wohwɛ yɛ di, ɛyɛ ndi ahe bi, but hwɛ ɔhaw a waayɛ dɛn woo feesi now, ɛnam engineers no akwan a ɔmo antumi amfa nteteyɛ so bi anhu deɛ ɔsɛ ɔmo hu na ɔmo deɛ ɔmo de ka ne deɛ ɔsɛ ɔmo yi firi mu na ɔmo ayɛ ne traa nti, wohu ɔhaw a ɛde aba. Yɛnhyɛ biribi so ansa wɔ ha. Wohwɛ sheet yi a menam so yi a, kwan a mofaa so kɔ mo fixe sheet no koraa san yɛ wrong. Yes, but wofi hɔ a deɛ ɛbɛyɛ w'adwene mu na ei na ɛsɛ dan wei yɛhwɛ so ɛfo ɛfo na adɛn na ɛyɛ wrong adɛn engineer apɛ yɛka sɛ ɛyɛ wrong ɛyɛ wrong. Sɛ mebɛkyerɛ wo adeɛ deɛ nti a yɛse Yɛtu yɛtu mmila na yɛakyerɛ sie. Ɛɛ mpanimfoɔ bɛn no sɛ mɛtia na mɛtwa a ɛneɛ maka maka. Nti no clips no sɛ sɛ clips no a mɛka ho asɛm no ara ase agya sheet no nti. Wɔn sɛ sheet ha no nyinaa hɛ biribiara ndi ne mu. Biribiara nkuta ne mu. Nti carpenter no ne nim die na ɔnso de dadewa abɛbɔ mu ɛna wako ato so so that ɛno na bɛso mu ama no but ɔno sɛ wayɛ saa no nsuo no ntɔ a san fa aduan so ɛsan gu duan ɛna dadewa no nyinaa san rɔ ase Dadewa o, dadewa na asen ara ase a mede me nsa tete atete adeɛ no nyinaa yi. So wate aseɛ? Ɛna sheet no so no asɛ gyini a wobɛbɔ no, wobɛdi nka afɛse biribi a yɛfrɛ no if trim na asɛ wabɔ rain gutter. Nti rain gutter wei na after sɛ wabɔ if trim na wabɔ rain gutter no, ɛno na ha no nka wobɛka ate ano no sɛɛ na wabɛn ne wei no ama daade na yɛfrɛ no if trim no ɛma no akuta no. Nti nka mframa bi ɛni hɔ a nka wei mpo teeɛ no Nka if tu no wɔ hɔ a, nka ano ano nyinaa ntumi mpegyapegya. Wahu? Nanso hwɛ, ɛho sɛ ha, ha, ano no nyinaa ɛ. Epegya dadewa wei na kapenta no de abɛbɔ mu so that ɛnkɔ. Nanso nyɛ wei a, ɛna wei so ara ase ama sisi a ɛbɛte sisi a, ne nyinaa bɛkɔ. So nti ɛbɛsrɛ sɛ adwuma no deɛ edu so bɔ nko ara deɛ a, mesrɛ wo, w'ani kyerɛ baabi baako pɛ. w'ani kyerɛ baabi baako bɛyɛ. okay nti sɛ na magu so a mɛkyerɛkyerɛ ayɛ na yɛsua adeɛ no sɛ mede nka aka sɛ ɛdu soboɔ no nko ara deɛ a foni tumi baako pɛ ɛyɛ ODIOP system because yɛn na wode w'ani kyerɛ a ɛde nkwagyeɛ ne ɔgyeɛ ɛbɛbrɛ yɛ nyinaa yes na abrɛ ɔman no so because deɛ nti a yɛka saa no sɛ wode w'ani kyerɛ hɔ na deɛ ɔgyeɛ ne nkwagyeɛ bɛbrɛ ɔman no ɛne yɛ nyinaa ne sɛ Obi na akɔtɔ obi fie nti fa no sɛ nka sɛdeɛ obi te hɔ na situe kɔbɔɔ no a, wopia no. Nti sɛ wode w'ani kyerɛ obi a ɔfiri system ɛna wofiri situe nti ankɔbɔ obi ankɔpia obi a, ɛde nkɔ wote fie a w'asom adwo deɛ ɔte wo nkyɛn nso n'asom adwo no. Nti ɛdeɛ ɔgye yɛ berɛ yi nyinaa sɛ woate aseɛ. Na yɛnsan nhwɛ biribi wɔ ha. Wohwɛ Adeye ko Adeye hwɛ bi a Adeye ba a me ba mebɛnya wo. Wohwɛ bi a Adeye mefaa firiiɛ. Yes. Obi a ɔyɛ tɛkreka man anaasɛ ɔyɛ mason biara nim adeɛ a ɛkuta amena adeban. Ebia a wofie hɔ adeɛ ɛbɛyɛ wo naa sɛ na adeban nso na ɛkuta engine afie yi. Adeɛ ɛkuta amena yɛfrɛ no chisel. Yes, saa na yɛfrɛ no. Ɔno so wɔayɛ tiatiatia sɛ papa bi a ɔmmɛmpɛ sɛ mɛbɔ ndin. Ne ho ɔden paa saa adeɛ yi. Ne ho ɔden. Ɛda no kɔ yɛ construction tools mu a adeɛ ɛkuta ne ho ni saa no. Ne ho ɔden yie.

Ntsi wankasa na beebi a adze wei kyerɛ sɛ kyɛke adze wei na fa kyɛke daa trousers na wopɛ sɛ efa gu daa no so na hwɛ nsunsuanso a ɔdze bɛbrɛ wo. Ntsi sɛ yɛ engineers so yɛka sɛ yenyim dza yɛka. Yes because edwuma no yɛ yɛ yesua edwuma no na edwuma no so busua hɛn. Saa ntsi yɛka biribi kyerɛ wo a tsie because yɛn nyinaa wɔ wiase yi o ntsi wɔmfa kyɛke hwɛ. Sɛ ɛkɔ so da adeɛ sɛ wode adeɛ gu dan no wo dan so wɔ berɛ a po bɛn ho a, years to come no wo yere bɛkɔ sɛn? Nti mɛsrɛ mo sɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ne afiewurafoɔ, mɛsrɛ mo sɛ mo engineers no ne mo kasa a, montie na moayɛ nyinaa. Ɛnyɛ sɛ ebia yɛhunahuna mo anaa sɛ wo budget a woayɛ no yɛ yɛ yɛ yɛkyerɛ sɛ anso anaa sɛ yɛ ne sei na wo nso ayɛ wo berɛ a woayɛ budget ee ɛna yɛn nso yɛse bɛyɛ ne bi yi. Nti no wo mpene pene a bɛboa wo na ɛde ɔgye abrɛ yɛn nyinaa so ate ase nti mɛsrɛ mo sɛ adwuma no deɛ ɛba no Nephi nko ara deɛ a hwɛni kɛnii baako pɛ me deɛ saa na mɛka no because hɔ soso na nkwagyeɛ ɛbɛba a yɛ obi a wofi system woba hɛ wofrɛ anadwo ewio anapon na wɔgye wofrɛ wo so na yɛde yie yɛabɛtena ase na yɛde yie ato yie na asomdwoeɛ aba. Yɛda mo ase, yɛda mo ase sɛ moanya berɛ na moahwɛ na moatie nkyerɛkyerɛ afiri gyinaa pia a ɔfiri yɛ biara ɔfiri system. Yɛda mo ase. Yei deɛ ɔkan boaa ma Isaac nteteɛ a ɔde atete yɛ deɛ yɛdie na nso deɛ biara no mistake bi a yɛ biara no na ayɛ sɛ electric no na rectify yɛ hui sɛ hmm aha nyɛ Hey, hi, say, yes, nti na yɛasua adeɛ no, nti mɛsrɛ mo sɛ wode odi wo fie ko adeɛ hwehwɛ ebi a yɛfiri sista yɛtua kwan. Ɛba no quality materials a, yɛyɛ number one. Ɛba no adwuma no so ahyɛ no so nsu ɔfeed a, yɛyɛ number one. Nti sɛ wo nso pɛ sɛ wonkɔ wo dan no, woyɛ no biribiara dam ɛyɛ things on point deɛ a, ɛyɛ ebi a yɛfiri system. na wode ho bɔ yɛde a wolelee nti ɛda bi ase sɛ nya blɛ na wahwɛ bi a ɛfiri sɛm na wahwɛ gyina afe a ɛnkyɛ ɛkyerɛ a ɔde bɛso mu ɛndɛ ɛnumerɛ mede bi bi ase nyame nka obi a ho na ɔmmɔ bi bi a ho ban na daa ne daa yɛnhyia na yɛnsua adeɛ mede bi bi ase bye bye.